اچھا سی چاچا سی تساں ہنڑے مولوی فتح محمد تے علی سوداگر دا قصہ سنڑائے۔ ایندی پہلی پوڑی ڈسیندے پے آوے کہ مختلف پوڑیاں اچ اگوں تے ودھدے۔ ایندی پہلی پوڑی کیا ہے؟ ہنڑ اوندا اساکوں حال ڈیوو۔ ایندی پہلی پوڑی دی ابتدا تھیندی پی ہے جس ویلے انہاں دا فیصلہ تھے تے اتھوں کر اٹھن نا۔ جہانو بادشاہ نے آکھیا ہے وزیر چھوکرے نے ویہہ کر ڈتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ وزیر نے آکھیا ہے نا بادشاہ نا

راݨی آݨ بھتی راݨے آݨ بول دا تخت راݨی آݨ بھتی ہاں راݨا آݨ بول ٹھیک اون دا تخت ہے جلن دے او این دنیا تو وصال پاتے نے این تخت دی زارت آج تی کہیں نہیں کیتی جہانو بادشاہ اون پوڑی تے لت رکھی بیر بالو تھا تلوار گھن تے کھڑے اچھا سی اونے آکھے جہانو بادشاہ تیرے کول تاں فتح مند مولوی دا فیصلہ نہیں تھیا ٹھیک ہے تو این تخت دی زارت نہیں کر سکدے ٹھیک ہے اونے آکھے تو اپنی جہری دشتی میکو سنا ٹھیک میں ایندی زیارت کریساں۔ ٹھیک ہے۔ ہن او بیربل گالھ پیا سنویندے اوں آکھیا بھئی ہک ڈیہاڑے جنگل دے وچ نا ہک فقیر گزریا تے وڈا سارا بھیڑا ہووے اوندے چار چفیرے ایویں کھڈاں ہووین ہک کھڈ کھڈ دے وچوں چوہا باہر نکلے ول بھج تے وچ وڑ ونجے فقیر ڈیدھا آیا اونکوں جو بھئی اے واہ واہ دیر دا میں ڈیدھا پیاں اے چوہے کوں کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ نہ تے اے باہر رہندے نہ اے کھوڈے چ رہندے۔ او اتھائیں نزدیک آ تے لک بیٹھا۔ جس ویلے چوہا باہر نکلیا نو اوں اپنا بھگل اتے سٹ تے پکڑ گھدا۔ ٹھیک ہے۔
اوں چوہے توں پچھا ہاں بھئی چوہا کیا ہے تیکوں؟ اوں آکھیا سی ساڈے جنگل دے وچ ہک آ گئے بلا۔ اچھا سئیں۔ اے ساریاں کھڈاں خالی تھیاں پن او بلا کھا گئے۔ ٹھیک ہے۔ میں ہک بچہ پیاں ہن بکھ نہ کھڈ اچ رہن ڈیندی ہے نہ چوہا باہر نکلن ڈیندے۔ اچھا۔ میں ہی پریشانی اچ۔
ٹھیک ہے۔
اوں فقیر نے آکھیا اللہ والا ہئی اوں آکھیا یار تیکوں بلے دا ڈر ہے تے جئیں تیکوں پیدا کیتے اوندا خوف کینی۔ اوں آکھیا بالکل او تاں مالک ہے لیکن ہن ہی ٹیم میکوں بلے دا خوف ہے۔ ٹھیک ہے۔ اوں آکھیا توں ونج بلا بن ونج۔ ٹھیک ہے۔
او چوہا ہئی بلا بن گئے۔ اوں اتھوں کر شوٹ کیتی کہیں وستی اچ وڑ گیا کہیں ڈیہاں دا بکھا ہا کہیں دی ککڑ آ گئی کھادی کھڑے کھیر آ گئے پیتی کھڑے ٹکر آ گئے کھادی کھڑے اوں تاں ہل چل مچا ڈتی وستی اچ ٹھیک ہے۔
وستی دے لوک اوں بلے کنوں تنگ تھینجاں ہویاں ایہا گالھ آکھی بھیں ہی بلے کوں ختم کرو اچھا اے بلا بڑا نقصان کریندا پئے ہک مائی بڈھڑی ہئی گھیو گرم کر تے رکھے سی جو بھئی میں اینکوں ڈبے دے وچ پاواں تے بہر نکلیے ڈبہ چاون واسطے او بلا جو ہوں بلے کوں جے واہ لگی ہوں دیگڑی گھیو والی اچ منہ گھتیس اگوں گرم آئی منہ سڑے تے اوں ڈتی چھنڈکاری گھیو ڈیتی۔ ٹھیک ہے۔
میں نے شور پا ڈتا۔ صحیح۔
بندے کٹھے تھی گئے ہاں بھئی کیا گالھ ہے۔ اوہاں کیا میرا تاں بلا نقصان کر گئے۔ میں تاں کوئی کرن والا کائے نی۔ ایہو گھیو میں وچینی ہاں تے میں اپنا پیٹ پلینی ہاں تے بڑا نقصان تھی گئے میرا تاں۔ اوہاں کیا بلے کو اساں ہنے ختم کر ڈینے ہیں۔ میں یہ تاں زیان جیڑا تھی ہونا تھی گیا۔ ٹھیک ہے۔ بلے دے پچھو لگ گئے۔
بلا مطلب ہے میں گوہے شوہے دے تھے ایک مکان تے چڑھ گیا۔ ٹھیک ہے۔ اوہاں وائن تے نا یہ ارداس شروع کی تھی۔ اوہاں کیا میاں فقیرہ میں تاں اوہاں چوہا ٹھیک ہاں۔ اچھا اپنی کھڈ وچ ٹپیا ہم صحیح تاں دا میکو کہیں بے عذاب وچ پا دیتے ٹھیک ہے جے میرا ول سچا مرشد ہیں تے میکو ایتھوں بچا چوہے تو بلا بنا سکدے ہیں تے ایتھوں بچا سکدے ٹھیک ہے
فقیر حاضر تھی گئے اوں نے اپنا بھگل کھلارے بلے نے چھال ماری اوں بھگل وچ آ گیا اوں مونڈھے تے رکھیا باہر نکل گیا وستی کن اوں کن پوچھوس ہاں بے چوہا ہن تے بلا بن گئے تے ول تے کو ہن کوئی پریشانی صحیح اوں آکھیا سی میں بندیاں کن بھج ونجا ہاں جیڑھے انہاں کتے باہر ولائن نا اے کتے میکوں نہ چھوڑیندے ٹھیک ہے اوں آکھیا ہن ول تیکوں کتیاں دا خوف ہے اوں آکھیا جی ہاں اوں آکھیا توں کتا بن وے ٹھیک ہے او بلا ہی کتا بن اچھا ول سی کناں ڈیہاڑے تو بعد اے میرے دوست بکریاں والے ودے ہن انہاں نے ڈیٹھا کتا یار سونا ہے سارا کلہا دیرا ہے مال والے ہمیشہ کتے نال محبت کریندے مال دی وجہ توں انہاں سی اونکوں سنگل گھتیا تے اتھے ہی بت کھڑا ٹھیک ہے رات کو سیں ڈو روٹیاں کھواویں کلو کھیر دا کو پلاویں کتا سیں ایش اچ آ گیا ٹھیک ہے
اوں جنگل دے وچ مال چردا ہا اگے روہی چولستان دے وچ جویں سارے مال ہن چردے ہن ایویں او جنگل ہئی شیر ہک ہلکا تھی گیا او ڈانڈ ہا ڈوجھے تریجھے ہک ڈاگ اچھا نمبردار کول بندے کٹھے تھے اوں قصبے والے نمبردار کوں انہاں دھاں دھپا ڈتی کہ بھئی ساڈا مال محفوظ کائنی شیر پئے گئے اساں پیرا کھراؤں دا ڈے کھائے ہیں مال جیڑھا ہے کھادی ہیں۔ صحیح۔ انہاں آکھیا بھئی ایویں کرو رات کوں نہ آپاں ایک کٹھ کرنے ہیں سارے اپنے قصبے دے لوگ سارے کٹھے تھی ویسے ہیں تے آپاں ایں شیر نال مقابلہ کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اینکوں جنگل وچ کڈھوں۔
ٹھیک ہے۔
ہاں ٹھیک ہے۔ رات کوں جلے کٹھے تھے۔ تاں او بکروال دا بھرا وچ آیا اوں کٹھ وچ تے جس ویلے او ذکر تھیا اوں آکھیا سی بھرا میڈا ہک کتا پالی کھڑے پر شیر کوئی ہکو کافی ہے۔ اچھا۔
اوں آکھیا چلو اوں کوئی گدھی ویسوں۔ او رات کوں گیا نا تے او گھر اوں بھرا ڈسے۔ ٹھیک ہے۔ اوں آکھیا بھئی سویرے تیڈے شیر نال کتے دی کشتی ہے۔ ٹھیک۔ اوں آکھیا ایڈی گال کائنی کتا میڈا لڑسی۔ اچھا۔ ہا۔ او رات کوں سئیں روٹی چا گیا۔ ونج تے اوکوں روٹی گھتی ہس۔ روٹی کھاون لگ گیا۔ او کھیر ڈودھ ہسی۔ جیلے اوں کھیر گھتے نہ اوندے برتن اچ کتے دے تے اونکوں آکھیا سی سویرے تاں کھیر اے حلال کرنے۔ تیڈی شیر نال کشتی اے۔ او تاں جیہڑا منہ اچ ہا اوہو نکل پیا۔
اوں آکھیا بھئی میں او دل تاں چوہے آلا ہا میں کتا او شیر میکوں تاں مار گھدے سی نہ ہن بھجن نہ ہاں سنگل گچی اچ اوں ول ارداس کیتی اوں آکھیا جے بھئی میڈا مرشد سچا ہیں تاں میکوں چوہے توں بلا بلے توں کتا بنا سگدیں تاں اتھوں بچا سگدیں فقیر آگیا رات دے بارہاں دا ٹائم ہئی او آگیا اوں آکھیا او میاں چوہا تیکوں ہن کئی تکلیف ہے اوں آکھیا سویرے شیر نال لڑے سن شیر تاں مار گھدے سی۔ اوں آکھیا ہن تے کو شیر دا ڈر ہے اوں کے جیا اوں آکھیا ونج تو شیر بن ٹھیک کنڈی اون دی گل علی کڈھی او شیر بن گیا جنگل وچ وڑ گیا ٹھیک ہے سویرے بندے سی او چھوکرا اٹھیا بکروال اون کتا کنا او گھر بنا بھرا کو آکھیا میرا کتا کہیں رات کو ٹھیک ہے او سی اون کتے دی تلاش وچ نا دوپہر آ گئے مال لوکاں کٹ چھوڑے جنگل وچ گئے اگو دو ہنو دو ڈانڑے ڈا گئے صحیح
او دا بندے بھج سام کوں دھاڑ دھاڑ پے گی۔ او بھی شعر تاں ہک ہئی آپاں اوندی ہک دی کریندے کریندے سوچیندے ڈو تھی گئے۔ ٹھیک اے۔
ہیندا کیا کروں؟ نمبردار آکھیا بھئی اے آپنے کول کم اوور تھی گیا۔ آپاں تاں ہک دا سوچیندے ودھیا سے۔ صحیح۔ ہن جوڑا تھی گئے۔
آپاں ایویں کروں بادشاہ کوں درخواست ڈے ڈیندے۔ ٹھیک اے۔
بادشاہ کوں درخواست ڈیندے او کوئی فوجی نال بھجیسی تے فائر مار تے مار کھڑیسی۔ ٹھیک اے۔
باسی مال بھئی جیڑھا ہے نا ہن تساں روہی اچ نی ونجنڑاں۔ ٹھیک ہے۔ اے کل مطلب ہے او آویسن۔ او بادشاہ کول گئے اوں کوں دھاں فریاد کیتا انہیں اوں آکھیا چلو بھئی میں سویرے نا بھیج ڈیساں سی بھئی۔ صحیح۔ میں اپنے فوجی بھیج ڈیساں۔ اوں نمبردار آکھیا بھئی گالھ ایویں ہے سویرے مال جیڑھا ہے نا اتھاں ای آبادی اچ ہووے اپنے مال آلے نال ڈو چار بندے نال ہوون۔ ٹھیک ہے۔ مال اتھاں ای سنبھالو۔
ٹھیک ہے۔ نہ تاں مال دا نقصان تھیندا پئے۔ اچھا۔
چلو بھئی ٹھیک ہے۔ او ہن ڈانڈھے روہی دے چرݨ آلے آبادی اچ کیویں کھڑن۔ او بھڄن ول ونڄن ٻال ولا آون ول بھڄن ول او پچھوں واری نال ولا او تیݙی واری ونڄ پئی ٻال صحیح او ہک چھوہر بھڄے سی تے آکھے تساں اڄ دی ݙوہارے اوکھی سوکھی تھئیں گزارو شیراں کنوں تہاݙی جان چھٹ ویسی بادشاہ کوں دھاں ݙتی اے او فوجی بھڄے سی آسی انہاں کوں فائر مار تے مار گھدے سی
ہوں شیر دے کناں کو پئی۔ ٹھیک ہے۔ او ٹبی وٹ جھلی پیا۔
اوں جلے اے گالھ سنڑی او پرہاں ٹبی تے ونج بیٹھا۔ اوں آکھیا او میڈا مرشد آ میکوں چوہے توں بلا، بلے توں کتا، کتے توں شیر بنڑا سگدیں تے اتھوں ہی بچا سگدیں نہ تاں سویرے تاں فوجی آسی فائر مار ریسی۔ ٹھیک ہے۔ میں تاں مر ویساں۔
صحیح۔ موت واسطے انسان بڑے ترلے کرن دے ہاں۔ ساہ والی چیز بڑے ترلے کرن دی ساہ جڑا ٹھیک ہے میں ہن ٹھیک ہاں, ہاں۔ اے نکلے نا ہاں موت تو بچن دے بچن ترلے کئی ترلے ہاں۔ کرن ہیں ٹھیک سچ ہے فقیر آ گیا اوں آکھیا بھئی چوہا ہن تو تو شیر ہیں صحیح اوں آکھیا سی بادشاہ سویرے آندا پیا فوجی گدھیاں دے فیر مار تے مار کتے سی صحیح اوں آکھیا بھئی ہن تے کو بادشاہ دا ڈر اوں آکھیا جی ٹھیک ہے اوں آکھیا ایویں کر
تو بادشاہ بن ونج۔ اچھا او شیر آئی بادشاہ بن گیا۔ اوں آکھیا سی میکوں ول بادشاہ تاں بنڑائی میکوں بادشاہ سڈیسی کون۔ ٹھیک ہے۔ اوں آکھیا اے میڈا ڈنڈا ہے اے چا گھن اے لکیر مار ایں لکیر دے اندر شہر تیار تھی ویسی۔ اچھا۔
او لوک تیکوں بادشاہ سڈیسن تیڈے محل ہوسن ہوں شہر دے اندر۔ ٹھیک ہے۔ آکھیا ٹھیک ہے اوں سی او ڈنڈا گھن گھدا اوں ڈو مربیاں چوں اچ اوں سی ایویں لکیر نال لکیر ٹکری تے شہر تیار تھی گیا فقیر غائب تھی گیا چوہا جلے سی بادشاہ بن گیا تخت تے بیٹھ گیا اوندا حکم کام چلن لگ گیا دنیا وسن لگ گئی۔ صحیح۔ اونکوں ساری پچھلی گالھ بھل گئی۔ ٹھیک ہے۔ ہک ڈیہاڑے بیٹھا تھیا تے اونکوں خیال آیا یارو او مرشد جئیں میکوں چوہے توں بادشاہ بنڑائے کدہیں اوں چکر نہیں لایا۔ سنڑسی۔ تے ہوں فقیر دے دل وچ وی آئی جڈن دا بادشاہ چوہا بنڑے کدہیں یاد نہیں کیتس۔ ٹھیک ہے۔ میں ونجاں ملاں۔
صحیح۔ ہن چوہا تاں سوچے بادشاہ کہ بھئی میں ہن اونکوں کتھاں گھولاں چلو کہ او بادشاہ کول فقیر ٹر کے آ گیا اوں جلے ڈٹھا اوں بڑا اوندا ادب احترام کیتا اوندا استقبال کیتوس اونکوں گھن آئے کرسی تے بلھایا نال اوندا سیں کھانے دانے دا انتظام تھیا اونکوں کھوا پلا تے شام کوں آکھیا میکوں اجازت ٹھیک ہے اوں آکھیا کائناں مرشد تیکوں میں نی منجݨ ݙینداں رات میڈے کول رہسوں صحیح کافی چر گزر گئے میں تہاکوں یاد نہیں کر سکیا ایں غلطی دی میکوں تساں معافی ڈیسو تے رات میڈے کول رہسو ٹھیک ہے فقیر رہ پیا رات گزر گئی وڈے لوگ سویرے اون تیاری کیتی اون آکھیا نہ اسی اج نہ ویسو بادشاہ کیوں اون آکھیا بس وال میری محبت ہے جڑی نا میری سکھ محبت پوری نہیں تھی صحیح تساں اج رہسو سویرے ویسو چلو رات بئی رہ گیا وڈیلے کوں سویرے ناشتہ کر تے اوں سی تیاری کیتی بادشاہوں کوں اگاں تے بھئی میں او مرشد کوں اتھاں چھوڑ آواں صحیح ہے او سی نال ویندا پئے اتھاں کر اوں کوں چھوڑ تے واپس ولیاندے ہن او فقیر روانہ تھی گئے تے دل دے وچ خیال آیس یارو! کݙاہیں میݙے توں کوئی گستاخی تھیوے تے ایہ میݙا مرشد میݙے تے ناراض تھی ونڄے تاں ول میکوں چوہے توں بادشاہ بݨا سڳدے تے کوئی ٻئی شئے بݨا سڳدے۔ صحیح ہے، ہووے تاں ہیکوں ختم کر ݙیواں، نہ ایہ ہوسی تے نہ میکوں کوئی ٻئی شئے بݨیسی۔ نہ رولا پوسی۔
رولا پوسی۔ ٹھیک ہے۔
بس اوں ول وزیر کوں آکھیا گھوڑا میݙا گھن آ تلوار چا۔ گھوڑا آ گیا، تلوار چا تے گھوڑے تے بہہ گیا، فقیر دے پچھوں لا ݙتوس، او کجھ سفر کیتی ویندا ہا، ونڄ تے اوں دے پچھوں ایویں تلوار۔ اوں گھوڑے دا پیراں دا کھڑکاٹ جو کجھ تھیا اوں پچھاں نہ ݙٹھا۔ فقیر نہ ݙٹھا۔ فقیر نہ ݙٹھا۔ ٹھیک ہے۔ اوں جس ویلے اوں دے گردن تے ایویں تلوار آندی تے فقیر نے ہتھ نال ایویں تلوار جھلی اے آکھے کھڑ وے چوہا۔ ہا ہا ہا ہا کھڑ وے چوہا ول چوہا بھڑیا ڳئے او۔ ول سی او بادشاہ چوہا بن گیا اوہو چوہا اوہا کھڈ اے انسان دی ڈسٹری اسی اے پہلی پوڑی دی گالھ اے کہ بھئی بال جمیا چوہے دی مثل ول او بانبھڑے پون لگا بلی دی نسبت اے اونکوں گھٹ منافری کھائے ول جس ویلے او کوئی سمجھدار تھیا جیویں اے ڈیکھا اے بیٹھن گلورے ایں

شیر دی نسبت اچ آ گیا۔ صحیح۔ سن سی جیلے دھیاں پتر بال بچے پرنا تے واندا تھی گیا بہہ گیا اے اگے دی گالھ اے ہن دی کینی ہن آلے تے کھیندن جے تی رٹھ دے نا او تی رڑھ صحیح۔ او ول بادشاہ نسبت اچ آ گیا او پتر فلانا کم کیتے جے اسیں کیتے صحیح۔ او کرنے او او سیں تھی ویندے صحیح۔ ہیں سی او ول بادشاہ اے۔